Du muss no enger OP an e Rehazenter, mir sinn do. Oder bei de Kiné, mir sinn do. Du brauchs Pfleg doheem, mir sinn do. CMCM, mir sinn do fir jiddereen. Den rtl Journal mat haut dësen Haaptiwwerschrëften, Eng 1.000 Leit hunn um Weltfraendag an der Stad manifestéiert, fir e faire Loun, eng besser Opdeelung vun der Familljenaarbecht an Accès zu Logement. E besseren Zougang zur Imagerie médicale fuerdert eng Petitioun. D'Gesondheetsministesch huet Verbesserungen an Aussiicht gestallt. An déi ukrainesch Autoritéiten dementéieren an d'Sabotage vun den Nord Stream Pipeline verwéckelt ze sinn. Medien no giffe Spueren op e pro-ukrainesche Grupp hindeiten. Gudden Owend am Journal. Wéi laang hutt Dir dann gebraucht haut fir op d'Aarbecht ze fueren? Grouss Deeler vum Land sinn de Moien ënner enger Schnéidecken erwächt. Meteolux hat zwar gëscht scho virgewarnt, ma 14 Zentimeter Schnéi am Norden a 4 Zentimeter am Guttland hu fir grousse Chaos op eise Stroosse gesuergt. De Reportage vum Christophe Hoschag. Hutt Dir Iech de Moien och missen d'A zweemol reiwen, wéi Dir zur Fënster erausgekuckt hutt? Schnéi? Dat ronn zwou Wochen virum Fréijoersufank an nodeems de Wanterdach schonn verbrannt gouf. Schëppen ass Tromp! huet et de Moien op ganz ville Plaze geheescht. D'Schnéidéngschter vun Ponts et Chaussées waren fir hiren Deel vun der Nuecht un ënnerwee. Esou ass et och komm an eis Ekippe vum Norden, dat heescht alles wat am Dikrecher Arrondissement, Dikrech, Klierf, Wolz, Veianen, déi sinn alleguer géint 3 Auer erausgefuer mat de Schlitter an déi hei am Süden, do war jo bis 7 Auer am Prinzip nach d'Stroosse fräi, do sinn déi eréischt duerno gefuer fir da mat de Schlitter sou wäit méiglech war d'Stroosse fräi ze man. Dëse wäisse Pudder hat dann och direkt Konsequenzen op de Beruffstrafic. Tëscht de Moie 7 an de Mëtteg 12 Auer goufe ronn 80 Accidenter gezielt. Meeschtens waren et Kollisiounen, bei deenen et bei Materialschued blouf. Et ware virun allem Camionen a Busser, déi hir Méi am Schnéi haten, virun allem a méi géien Häng. Dëse Bus houng bis an de fréien Owend fest, ier e konnt ofgeschleeft ginn. Vum éischten November bis Enn Mäerz sinn d'Ponts et Chaussées mam Wanterdéngscht beschäftegt. Heiansdo och alt bis Mëtt Abrëll. Hei war e bësse problematesch, well déi Schnéischauere komm sinn. Dat heescht, et ass net kontinuierlech gefall, mee et ass ëmmer erëm e par à coup komm. Dat heescht, wa si duerch waren, eng hallef Stonn duerno war erëm alles wäiss. A mat deem Geschéck huet et relativ laang gedauert, bis d'Stroosse erëm fräi waren. A wat een och nach muss soen, Hënn am Süden, Ass den Schnéi réischt fir 7 Auer komm, dat heescht am vollen Haapttrafic, an dat ass natierlech onglécklech, do kann een och net virdru fueren, wann nach kee Schnéi läit. A wärend déi eng vun eis den Schnéi sécherlech bei der Däiwel gewënscht hunn, haten anerer hire Spaass. Esou wéi hei zu Diddeleng. De Bopa geet mam Enkel spadséieren an och de Mupp hat säi Furri. Mam Hond muss een eraus, an dat Wieder, dat gefält him, also hie geet gär eraus, da musse mer matgoen, egal wéi d'Wieder ass. Geet een ëmmer gär spadséieren. Virun allem mat deem Klenge kann een dann an d'Loft goen. Just e bësse schwiereg haut eebe mat der Kutsch, well een ëmmer muss drécken an drécken an drécken. Am spéide Moien ass de Schnéi dunn an Reen iwwergaangen. D'Temperature sinn séier nees an de positive Beräich geklommen. An trotz Schlo Reen sinn um Weltfraendag de Mëtteg op d'mannst e puer honnert Leit fir d'Fraerecht an d'Gläichberechtegung op d'Strooss gaang. D'Organisatricë vum Fraestreik schwätze souguer vun 1.000 Participanten. Wéi schonn déi lescht Joren hunn d'Fuerderunge sech ëm Logement, Famill, Aarbecht a Pensioune gedréint. Och d'Jugend sëtzt sech hei fir Verbesserungen an. D'Monica Camposeo huet Schülerinnen aus dem Lycée Vauban begleet. D'Fraerechter sinn net just en historescht Thema, mee och haut nach ëmmer relevant. Dës Schülerinnen hunn an der Schoul doriwwer geschwat, ma dat well sech hire Proff explizit dofir asetzt.

Ech bemierken oft a mengem Alldag, dass vläicht d'Leit am Ufank e bëssen retizent sinn oder e bëssen, voilà, anti agestallt sinn. A wann een dann awer mat hinnen schwätzt an hannen erkläert och, wisou déi Fuerderunge sinn an wat den Hannergrond vun deene Fuerderunge sinn, an voilà, dass déi Fuerderungen net sinn anti-Männer, mee dass déi Fuerderungen eebe sinn fir eng besser Gesellschaft, Dann meeschtens konnt een duerno awer vun um Gespréich doropweiser eraus, dass een eigentlech fir déi selwecht Saachen sech ansetze wëll. An d'Revendicatioune ginn dëst Joer och a Richtung Logement. Virun allem fir elengerzéiend Elteren ass et dacks schwéier, eng Wunneng ze bezuelen. Zu 80 Prozent betrëfft dat nach ëmmer Fraen. Wat sech konkret kéint änneren, do gëtt et och vun deene Jonken Iddien. de pas mettre le sexe de la personne ou pas mettre de prénom tout court, just mettre le CV, les expériences, les études. Och méi Transparenz bei de Gehälter kéint zu méi Gläichberechtegung féieren. Fir d'Marche war dëst Joer en Tracé definéiert, fir deen quasi keng Strooss fir den Trafic huet misse gespaart ginn. Visibel an haart war de Fraestreik awer allemol. Och zu Lëtzebuerg ass net alles perfekt, wat d'Fraerechter ugeet, sot de Moien d'Isabelle Schmoetten vum Site Fraen a Gender als eis Invitée vun der Redaktioun. De Logement, déi familiär an déi finanziell Situatioun an d'Gewalt géint Fraen si véier Haaptpunkte, wou d'Lëtzebuerger Plattform Nohuelbedarf gesäit, D'GIF setzt sech ënner anerem fir en Congé de naissance vun dräi Méint a fir béid Elterendeeler. D'Mamm giff sech no der Gebuert trotz den zéng Deeg Pappecongé dacks eleng gelooss fillen a giff automatesch méi Verantwortung bei der Erzéiung iwwerhuelen. Mat engem Congé de naissance och fir de Papp giff dat besser opgedeelt ginn. dass wierklech vun Ufank un déi béid Elterendeeler, also fern se dann zesumme liewen a beim Kand sinn oder bei de Kanner sinn, dass se vun Ufank un sech kënnen gemeinsam iwwerleeën, wéi se sech Aufgabe wëllen opdeelen, dass se gemeinsam Verantwortung iwwerhuelen, dass se vun Ufank un och alles materliewen, wat esou usteet, also dass dat net direkt esou verrutscht an eng Richtung. Et gëtt elo nach ëmmer gesot, Jo, soulaang, soulaang Frae Kanner kréien, wäert sech, wäert sech näischt änneren. Mee net nëmme Frae kréie Kanner, also d'Fraen droen d'Kanner aus, jo, Mee dono sinn am Fong, wären am beschte Fall, béid Elterendeeler zu gläichen Deeler zoustänneg. De ganzen Interview fannt der op rtl. Lu Radio Invité muer Moien ass de René Vinquin, Direkter vun der Industriellefederatioun FEDIL. Eng Deputéiert, déi op der Chambertribün engem anere Volleksvertrieder de Mëttelfanger weist, dat suergt fir Gespréich an Opreegung. D'Myriam Cecchetti vun déi Lénk muss awer net mat disziplinaresche Konsequenze rechnen, Dat sot eis de Chamberpresident Fernand Oetjen op Nofro hin. Den LSAP-Vertrieder Dan Kersch hat d'Deputéiert vun déi Lénk wärend hirer Interventioun ëmmer nees ënnerbrach a provozéiert. Wouropps hin si am Affekt e gewësse Gest gemaach huet. Um Enn vun der laanger ëffentlecher Sëtzung huet d'Myriam Cecchetti du gëschter Owend d'Wuert ergraff fir sech z'entschëllegen. Also dat ass E bëssen eng Momentopnahm, ech hunn esou gemat an ech weisen et elo net. Där wäert dat alleguer an der Press da gesinn. Ech, wéi gesot, nach eng Kéier, ech entschëllege mech dofir, fir eppes, wat ech awer net, wierklech net esou gemengt hunn. Domadder hutt Dir méi Gréisst bewise wéi den Här Kersch. Domadder hutt Dir méi Gréisst bewise wéi den Här Kersch. Madame Cecchetti, Dir musst wëssen, datt de Video Assistant Referee alles gesäit.

De Fernand Oetjen wëll och an der nächster Presidentekonferenz iwwert d'Behuelreegelen an de respektvollen Ëmgang am héijen Haus schwätzen. Dat sot hien rtl géintiwwer. A mir bleiwen um Krautmaart. Do goung et de Moien mat enger ëffentlecher Debatt virun, déi vill Leit interesséieren dierft. D'Petitioun 25 04 fuerdert e besseren a méi séieren Accès zu IRM, Scanneren, Mammographien an anere medezinesche Biller. Se gouf vu gutt 4.900 Leit ënnerschriwwen. Déi vill Ënnerschrëfte giffe weisen, datt Klärungs an Handlungsbedarf bestéing. Do ware sech d'Petitionärin an d'Gesondheetsministesch scho mol eens. De Reportage vum Mariette Zenners. Bei der Petitionärin Isabelle Faber gouf 2014 am Kader vum Programm Mammographie eng Anomalie festgestallt. Hei zielt op eemol all eenzelen Dag, wou ee waarde muss, A wann dat dräi Wochen a méi sinn, vun enger Ënnersichung zur anerer, da kann ech Iech just soen, et lieft een net méi, et iwwerlieft een. Bei de Kontrollen ass der Fra opgefall, datt et ëmmer méi laang dauere géif, fir e Rendez-vous ausserhalb vum Mammografieprogramm ze kréien, rezent 18 Méint. Och bei aneren Imageries médicales, beispillsweis Mo oder Daarmspigelungen, géifen et laang Délai'en. Mir si konkret Témoignagë vu Patienten an Dokteren zougedroe ginn, wou et ëm Urgencë geet a wou Patienten e puer Méint a méi laang, vill méi laang, op hire Rendez-vous an der Imagerie médicale waarde mussen. Dëst hätt en Impakt op d'Behandlungsméiglechkeeten an d'Heelungschancen. E Beispill. Il existe, en matière de cancer du sein, une relation directe entre la taille de la tumeur du sein et l'atteinte des ganglions et l'ancienneté de la tumeur. Urgencë géife virgeholl ginn, verséchert d'Gesondheetsministesch. Dacks géif awer laanschtenee geschwat. Mir hunn effektiv eng Rei Saachen identifizéiert, wou ee kann amelioréieren. An dat ass eng dovunner, wou een oft e Malentendu huet oder och net richteg dee Message, datt eppes urgent ass, esou formuléiert ass, datt en net ukënnt, respektiv falsch interpretéiert gëtt. D'Situatioun vu méi laange Waardezäiten hätt och mat der Pandemie ze dinn, virop awer mat der Populatioun, déi bannent de leschten 10 Joer ëm 25 Prozent gewuess wier. D'Zuel vun Apparater wéi IRMen wier zanter 2018 erhéicht ginn, vu 7 deemools op 13 bis Enn des Joers. D'Examen an deene leschten Zwee Joer hu sech ëm 33 Prozent sinn déi eropgaangen. An trotzdeem muss ech Iech éierlech soen, ech héieren dagdeeglech nach ëmmer Geschichten, wou Leit ganz laang musse waarden. Een zentraliséierte Monitoring iwwert d'Waardezäiten an den eenzele Spideeler soll hëllefen, e permanenten Iwwerbléck ze ginn. Och misst kloer definéiert ginn, wat eng Urgence ass. Dann si mer och am gaangen d'Prise de rendez-vous'en, well eben do vill, vill Mëssverständnisser sinn, ze zentraliséieren. Och do schaffe mer ganz konstruktiv zesumme mat de Spideeler, fir e System ze kréien, dass een eng Ulafstell hätt. Des Weideren hofft d'Gesondheetsministesch, dass deemnächst och samsdes moies d'Plagë fir den IRM kënnen opgoen. Do wär een nach am gaang mat der Gesondheetskeess driwwer ze diskutéieren. D'Inflatioun léisst weider no. Den Taux ass op ee Joer gekuckt vu 4,8 op 4,3 Prozent zréckgaangen, heescht et vum Statec. Op de Mount gekuckt gëtt den Effet vun de Solden am Januar elo am Februar awer neutraliséiert. Nieft dem Gezei sinn och d'Liewensmëttel an d'Vakanzen de leschte Mount méi deier ginn. Op der Pompel iwwerdeems ginn Diesel a Masutt muer eppes méi bëlleg. Fir den Diesel ass et eng Baisse vun 3,6 Cent de Liter. De Präis vun der méi schwiefelaarmer Zort Heizungsmasutt geet ëm 3,3 Cent de Liter erof. D'Aschreiwunge sinn zanter dem éischte Mäerz op. De Moien gouf op der Uni Lëtzebuerg den neie Bachelor an der Pedagogik fir déi sougenannte Quereinsteiger virgestallt. Vun nächster Rentrée un ginn 240 Plazen op fir Studenten, déi schonn e Bachelor an engem anere Fach hunn. An engem Joer kritt een dann eng Formatioun fir Schoul ze halen. Just am Cycle eent, also dem Précoce an an der Spillschoul kann een domadder net schaffen. Dat huet eigentlech domadder ze dinn, datt et e ganz breede Programm ass, eben wou een all d'Fächer muss enseignéiere kënnen, vun de Sproochen, dräi Sproochen fir Kanner mat Langue maternelle oder mat Langue étrangère, Mathematik, Sciencen an alles. A wa mer elo iwwert d'Thema schwätze vun deenen éischten Apprentissagë fir justement en Zuelebegrëff ze entwéckelen oder déi éischt Schrëtt an der Sproochentwécklung, dat ass immens komplex an déi Detailer kréie mir net ofgedeckt an deem Programm an där kuerzer Durée wou mer hunn. Um Bord vun der Pressekonferenz huet den Educatiounsminister och op d'Kontrovers ëm de Luxembourg Science Center zu Déifferdeng reagéiert. Reporter LU hat d'lescht Woch gemellt, datt den Direkter sech op Käschte vum Staat nawell et gutt goe gelooss hätt. Ënner anerem geet Rieds vu Reesen all Mount vun New York zeréck op Lëtzebuerg, fir déi am Endeffekt de Steierzueler opkomm ass. Mir hunn d'Inspection générale des finances gebieden, en Audit och ze maachen. Déi Resultater leie momentan nach net vir. Ech hoffen, datt mer se gläich virleien hunn. An da musse mer do och déi néideg Konklusiounen draus zéien, wat déi weider Zesummenaarbecht tëschent dem Stat an dem Luxembourg Science Center ubelaangt. Ech wëll och eng Kéier soen, datt de Luxembourg Science Center eng flott, eng flott Entwécklung gemaach huet, datt en e Public fonnt huet, datt e ganz vill Jonker virun allem dohinner gaange sinn a sech begeeschtere gelooss hunn un Wëssenschaft an un Technologien. An déi Erausfuerderung, déi bleift a mir mussen egal wéi kucken, datt mer déi Aufgab wouer huelen. An d'Ausland dann, Déi ukrainesch Autoritéiten dementéieren, eppes mat der Sabotage vun den Nordstream-Pipelinen ze dinn ze hunn. Dës goufe jo am September zejoert op vereenzelte Plazen zerstéiert. Ënner anerem d'ARD an d'New York Times hate gëschter Owend gemellt, datt Spueren op e pro-ukrainesche Grupp zeréckzeféiere wieren. Detailer a weider Auslandsnoriichte vum Rick Thill. Däitsch Enquêteure ginn den Ament dovunner aus, datt eng pro-ukrainesch Grupp fir d'Sabotage vun den Nord Stream Pipelinne responsabel ass. De sechste September 2022 solle sechs Persounen zu Rostock u Bord vun enger Yacht gaange sinn. Si solle responsabel si fir d'Explosioun vun de Gasleitungen. Westlech Geheimdéngschter hunn Informatiounen, déi Richtung Ukrain deiten. Et wier den Ament awer nach net kloer, ob déi ukrainesch Regierung hannert der Sabotage steet oder dovunner gewosst huet, Oder op um Enn awer en anert Land hannert der Attack stécht. Déi russesch Wagner-Arméi soll den Oste vun der ukrainescher Stad Bachmut elo komplett ënnert hirer Kontroll hunn. Dat behaapt jiddefalls de Chef vum Wagner-Grupp, Jewgeni Prigoschin an engem Video, deen haut publizéiert gouf. An engem weideren aktuelle Video kritiséiert de Prigoschin, datt seng Männer net genuch Munitioun vun der russescher Arméi geliwwert kriten. Bachmut ass déi Stad an der Ukrain, ëm déi am längste gekämpft gëtt. Zënter dem éischten August 2022 sti sech hei ukrainesch a russesch Zaldote géigeniwwer. An der georgescher Haaptstad Tiflis sinn dausende Leit géint en neit Gesetz op d'Strooss gaang. Et geet ëm Organisatiounen a Medien, déi mat auslännesche Sue finanzéiert ginn. Si misste sech beim Justizministère registréieren. En änlech Gesetz ass 2012 a Russland a Kraaft getrueden. Kritiker fäerten, datt domadder d'Oppositioun an d'Medien sollen an der Gitt gehale ginn. An den USA gëtt den Ament en neit Gesetz ausgeschafft, dat et der Regierung erlabe géing, auslännesch Plattformen, wéi zum Beispill TikTok, ze verbidden, wann e Sécherheetsrisiko besteet. Republikaner an Demokrate schaffen zesummen un dësem Gesetzesprojet. Enn Februar hat d'US-Regierung en TikTok-Verbuet fir all d'Déngschthandyen decidéiert. Et huet een Angscht, datt déi chineesesch App Regierungshandyen ausspionéiere kéint. Och an der EU ginn et ewell Bedenke wat den Dateschutz ugeet. A 16 Joer feiert Lëtzebuerg 200 Joer Onofhängegkeet. Wéi d'Situatioun da wäert sinn, dat weess keen. Den Theaterregisseur an Auteur Fränk Hoffmann huet sech awer emol en Zenario ausgeduecht. A sengem Text verschafft hien Motiver aus dem Stéck Der Eismann kommt vum amerikaneschen Dramatiker Eugene O'Neill. D'Resultat, Café Terminus, eng poetesch Dystopie vun eisem Land. D'Première ass muer Owend am TNL, Sandy Elsen. Mir sinn am Joer 2039. Lëtzebuerg a seng Gesellschaft sinn an enger uerger Kris. Aus Verzweiwelung an Angscht virun der Situatioun dobaussen hu sech eng Partie Leit an en ale Café zeréckgezunn. Et si Figuren aus alle Schichten, déi an hiren Illusioune liewen, zesumme streiden, laachen a virun allem drénken am Café Terminus. Prost! Kënnt jo eng gréisser Kris kommen, et kënnt eng e Krich kommen. An dat ass dat ass am Fong d'Dystopie. An d'Dystopie ass, datt déi Gesellschaft, an där mir liewen, net méi funktionéiert an datt Chaos ass ronderëm. An deem Café, an deem dat Stéck stattfënnt, ass dat ass e Refuge fir déi Leit, déi dobanne sinn, ass de Café Terminus den Himmel an d'Welt dobaussen d'Häll. D'Kolleege wollte mech deemools esouguer fir d'Walen opsetzen. De Gros vun de Figure sinn Alkoholiker, ratéiert Existenzen, déi am Café Terminus zesumme vun engem bessere Muer dreemen, bis enges Dages och hir kleng protegéiert Welt un d'Wackele kënnt. D'Hanna Sofia Lopes klëmmt op der Bün an d'Roll vun der psychesch labiller jonker Fra Lina. Heiansdo huet et dann esou seng Maniesphasen, wou et dann dreemt an alles ass wonnerbar, an da fält et awer oft sou e bëssen an sou kleng Depressiounen an da geet guer näischt méi, dat heescht dat ass och um Personnage dat wat fir mech immens interessant ass einfach dat ze spillen, déi déi Onstabilitéit weess de, et huet sou vill Faarwen an et ass sou vill méiglech fir dee Personnage. Café Terminus ass genee wéi seng Figuren tragesch a komesch zugläich. Et ass e Stéck dat eiser Gesellschaft de Spigel virhält a wichteg, wann och onbequem Froen opwerft. Awéiwäit se mer? Hu mer d'Kraaft, eis Illusiounen ze briechen, eis mat sech selwer ze konfrontéieren an aus dem Status quo erauszekommen? An dat ass oft net einfach. An duerfir ass dat grousst Wuert ëmmer muer. Muer man ech et. Ech mengen, dat kenne mer jo och all perséinlech. Ech man d'Steiererklärung haut, nee, ech man se muer. An dann ass eben d'Fro, jo, komme mer do raus oder bleift et an der Lethargie? Ouni Entwécklung an et bleift einfach sou. Am TNL gëtt nach bis de 25 ste Mäerz gespillt. Mëtt Mee ass dëst Stéck dann awer och am KP zu Ettelbréck ze gesinn. Méi verroden ech net. Eriwwer bei d'Futtball Champions League, Benfica an Chelsea hu sech schonn fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert. Den Owend sinn et d'Partien AC Milan géint Tottenham a Bayern spillt géint de PSG. Dee Match, dee kënnt der live bei eis op rtl zwee kucken a Gesellschaft vum Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp. Jo, gudden Owend Jeff, d'Bayern déi spillen doheem a se hu schonn en een Null Virsprong op d'Paräisser. Gudden Owend, jo virun 3 Woche konnten sech Bayern 1 Null zu Paräis behaapten. Deen eenzege Goal hat de Kingsley Coman geschoss, well deen zu Paräis gebuer. Beim PSG feelt bis Enn vun der Saison de Neymar. Ouni de Brasilianer ass Paräis awer bësse méi variabel a méi schwéier auszerechnen. Fir eng vu béiden Ekippen ass den Owend d'Saison quasi ratéiert an den Drock fir den Trainer géif net manner ginn. FC Bayern géint de PSG den Owend um 9 Auer um rtl zwee. E spannenden Owend also. Merci Jeff. Jo, wat sech am Cyclissem op der véierter Etapp vu Paris-Nice gedoen huet, dat gitt der elo direkt am Journal du Tour gewuer. Duerno dann de Bléck op d'Wieder mam Valérie. Ech wënschen e flotten Owend, äddi a wann der wëllt bis muer. Vu véier Spëtzekandidate gläich zwou Fraen, Lëtzebuerg, Musterland fir Gläichberechtegung? Nach dominéiere kloer d'Männer Decisiounsposten a Politik a Wirtschaft, si Frae méi dacks an Deelzäit, alengerzéiend, méi Affer vu Gewalt an Haass am Internet. Wat sinn d'Fuerderungen haut? Wat mécht de moderne Feminismus aus? Wéi hu sech de Stellewäert an d'Bild vun der Fra an eiser Gesellschaft geännert? Véier Frae vu Mëtt 20 bis Mëtt 80 diskutéieren. Kloertext, muer den Owend direkt nom Journal hei op rtl. Dat do ass de Sascha. De Sascha ass gären ënner Leit, awer net wierklech. Ee Moment, ech erklären Iech et. De Sascha sëtzt gär eleng op enger Plaz, wou vill Leit sinn. Jo, well wat de Sascha am léifste mécht, ass, de Leit ronderëm nozelauschteren. Wat zielen se? Wat sinn hir Problemer? Wee sinn déi Leit? Ech lauschtere gären aner Leit no, déi ech net kennen. Ech stelle mer da vir, wéi se ausgesinn, wat se maachen, wat fir Macken se hunn, wéi se laachen oder sech duerch d'Hoer fueren, hir Hobbyen, awer och hir Ticken. Awer virun allem wat se eenzegaarteg mécht. Jo, ech interesséiere mech fir deenen anere Leit hiert Liewen an ech erfanne gäre Geschichten. Dir mengt ech wär net normal, mee ganz éierlech, wat ass da scho normal? A wann den Auto vun der Zukunft schonn hei wier? Bei Spoticar, dem Occasiounsleader an Europa, proposéiere mir Iech schonn haut d'Autoe vu muer. Elektrescher, fir méi verantwortlech ze sinn, awer virun allem reconditionéierter, fir méi nohalteg ze sinn. Well en Auto vu gëschter fueren ass denken u muer. Spoticar, Occasioune voller Zukunft. Am Februar goufe laanscht d'National 12 tëscht Bitscht a Wolz gréisser Quantitéite vu jonke Buchen an Eeche geklaut, déi do luchen, fir geplanzt ze ginn. En Déifstall ass en Delikt, kee Kavaléiersdelikt, mee e richtegen Delikt. Do stinn bis zu 5 Joer Prison drop. An deem Kontext sicht d'Police nach ëmmer no Zeien. Mee wéi oft ginn d'Beem iwwerhaapt zu Lëtzebuerg nogeplanzt an wie këmmert sech heirëmmer? De Reportage muer den Owend um 7 am Magazine.